jivvutaw kontra miżuri li jipproteġu lill-ġurnalisti mill-każijiet SLAPP. Minflok isaħħaħ ir-raba' pilastru tad-demokrazija, Abela jagħżel li jeqred lil min jazzarda jiżvela l-ħmieġ li nawwar u dgħajjef id-demokrazija li suppost qed ingawdu bħala poplu, u lil dawk li jifqulu jittimbrom bħala estremisti faxxisti. Il-Prim Ministru qas biss tniffes meta l-President tal-partit tiegħu stess fetaħ attakk fuq Robert Aquilina li minn hawn noffrilu s-solidarjetà tagħna lkoll. Minflok minflok irranġa l-Whistleblowers Act, Abela jagħżel konxjament li jħalli lil Aquilina jiġi espost għal periklu minflok jiddefendi d-dritt tiegħu li jipproteġi s-sorsi li kellhom il-guts jikxfu l-verità. Huwa ovvju li l-Gvern ta' Robert Abela ma tgħallem assolutament xejn mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Anzi, qatt ta' qabel, U ħa nerġa' ngħidha llum. F'ħames snin kemm ilu Prim Ministru Abela seta' b'ġest sempliċi wassal messaġġ viżiv u b'saħħtu lis-segwaċi tiegħu. Fil-passiġġati li jgħid li jħobb jieħu fil-Belt, seta' waqaf imqar darba biss quddiem il-monument u poġġa xemgħa jew fjura. Minuta waħda f'ħames snin ma sabiex. Huwa ċar li l-empatija tal-Prim Ministru għandha l-limitazzjonijiet imposti mill-biża' ma jmurx idarras lil dawk li jmexxi fid-dell tagħhom. B'kuntrast, Jien se nikkonkludi billi nsellem il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia u nesprimi l-gratitudni tiegħi lejn dak kollu li għamlet għal pajjiżna u għalina. Hi kellha l-kuraġġ li tikteb dwar dak li kienet qed tinvestiga minkejja li kienet qed tiġi mhedda u vilifikata talli kienet qed twassal il-verità. Aħna Kollha kemm aħna għandna d-dmir li nsostnu u nipproteġu l-ġurnalisti, mhux biss biex ingawdu d-dritt fundamentali li nirċievu l-informazzjoni, imma għaliex għandna d-dover li ninsistu mal-politiċi biex jirrikonoxxu u jirrispettaw lil dawk li jaħdmu biex iwasslu l-aħbar u lil dawn u dawn għandhom dritt jagħmlu xogħolhom mingħajr biża' u intimidazzjoni. Mingħajr ġurnaliżmu ħieles, Il-qarnita tkompli testendi s-swaba' u terħi dalma fuq pajjiżna. Inċidentalment, tafu min kien il-konsulent legali tal-Planning Authority dakinhar li żalmawna l-billboards? Robert Abela. U dik, ħbieb tiegħi, hija l-kontinwità li għandna nirreżistu sabiex pajjiżna jerġa' jieħu n-nifs ġdid, nifs nadif mill-korruzzjoni u nifs fejn il-ġustizzja u l-verità tiġi l-ewwel u qabel kollox. Grazzi.
Ara ħan kanta jien. Ħbib tiegħi isimgħu ftit dawn it-tlet każijiet. Iktar minn sentejn ilu il-pulizija Ta' kontra d-droga billi nsellmilhom mill-qalb interċettaw ammont kbir ta' droga li kienet għas-suq lokali. Fetħu inkjesta bil-Maġistrat. Saru jafu li kienu Maltin. b'saħħithom ħafna li kienu ordnawha. Saru jafu li kienu Maltin sinjuri ħafna li ħallsu għaliha b'aktar minn ħmistax il-miljun ewro minn Malta. It-tieni każ, Aktar minn sentejn ilu, omm kienet qiegħda tistenna lil żewġha ġej lura mix-xogħol. Stennietu għal xejn għax huwa u jagħlaq il-post tax-xogħol tiegħu ġie maqtul. kiesaħ u biered minn min ried isiktu. Infetħet inkjesta bil-Maġistrat li bdiet tgħaqqad diversi indikaturi dwar min kien wara dak il-qtil li kien ukoll il-moħħ wara ħafna omiċidji oħra f'pajjiżna. Omiċidji oħra li wkoll kienu s-suġġett ta' inkjesta bil-Maġistrat. It-tielet każ, aktar minn sentejn ilu, inkjesta mmexxija minn Maġistrat, bdiet tinvestiga numru ta' nies, inkluż politiċi fil-Gvern u negozjant magħruf, wara li ixxaħħmu minn fuq darna b'aktar minn tmien miljun ewro mill-kuntratt tal-Enemalta fil-Montenegro. Wieħed minnhom xtara appartament fil-qalba ta' Londra għal ftit aktar minn tliet miljun ewro li daħħal mit-tixħim tiegħu minn fuq darna. Għaliex semmejt dawn it-tliet każijiet? Għax issa l-Gvern irid u rridu nifhmu li l-Gvern irid li kull waħda minn dawn l-inkjesti maġisterjali li għadhom pendenti miftuħa jinqatlu, jindifnu, jingħalqu fi żmien sitt xhur. B'hekk il-Gvern jolqot żewġ għasafar b'ġebla waħda għax fl-istess ħin li joqtolhom u jwaqqafhom, lill-maġistrati ser isir jaf, ser isir jaf x'kienu jafu, x'irriżultalhom il-maġistrati waqt li kienu qegħdin jagħmlu xogħolhom għax kif nafu mhux waħda u tnejn mill-inkjesti li ngħalqu dan l-aħħar mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali spiċċaw Kastilja. Ġara fl-aħħar xhur u hekk il-Gvern irid mod djaboliku biex hu jkun jaf xi skoprew il-Maġistrati fuq il-korruzzjoni ta' membri ewlenin fil-Gvern. Ħbieb tiegħi ninsabu fix-xifer. X'ser jagħmel kull wieħed? X'ser tagħmel kull waħda minna? Dik hija d-domanda li hemm bżonn nagħmlu llejla. Jiena irrid li kull wieħed u waħda minna, meta llejla mmorru fid-djar tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna għada, Ngħidu lil ta' madwarna, tgħidulhom lil ta' madwarna, li m'hemmx ħaġa isbaħ milli tissielet għal dak li huwa sewwa! Li ngħidulhom li m'hemmx ħaġa isbaħ milli tgħix f'pajjiż normali! Sar lussu, sar privileġġ! Ngħidu li qed ngħixu f'pajjiż normali. Pajjiż fejn mhux min hu l-aqwa jħawwel. Pajjiż fejn il-forzi tal-ordni ma jużawx il-liġi kontra min u biex iżiktu lil min jikxef is-serq minn membri tal-Gvern minn fuq darna. F'pajjiż fejn it-tmexxija tal-pulizija, u nenfasizza it-tmexxija u mhux il-membri tal-korp tal-pulizija, it-tmexxija ma tintużax minn min hu korrott fil-gvern biex tgħattilu. Pajjiż fejn il-pulizija ma tintużax biex tikxef is-sorsi qalbiena li taw informazzjoni prezzjuża dwar il-ħmieġ u s-serq fil-Gvern, kif inħasslu flus it-tixħim, lill-ħabib tiegħi, il-ħabib tagħna, lin-Nutar Robert Aquilina, li minn hawn insellem għall-qlubija, għall-konsistenza, għall-kuraġġ, għad-determinazzjoni tiegħu. Imma minflok naraw Avukat Ġenerali u l-Pulizija jressqu l-Qorti 'l dawk li kellhom ordni minn Maġistrat erba' snin ilu, kellhom ordni biex iressqu diversi nies fuq il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus tal-Bank Pilatus u għal erba' snin għadhom jipproteġuhom. Aħsbu ftit, nistidinkom tagħmlu din id-domanda għax jien nemmen, jien nemmen illi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna hemm il-liġi mnaqqxa. il-liġi naturali li nafu x'inhuwa sewwa u nafu dak li mhuwiex sewwa. Huwa sewwa, saqsu lil fuq lilkom infuskom, li fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġranet, hawnhekk tresqu żewġt irġiel bla dar, homeless, wieħed minnhom għax seraq landa tat-tonn taż-żejt u ieħor għax seraq flixkun whiskey li jiswa 34 ewro. L-ewwel wieħed weħel sitt xhur ħabs. It-tieni wieħed weħel xahrejn ħabs ġimgħa ilu. Huwa sew li nagħmlu l-arja maż-żgħir, però mbagħad il-min seraħ, min min ixxaħħam għax huwa fil-Gvern jew għandu sħabu fil-Gvern, ilhom erba' snin biex iwettqu l-ġustizzja u jobdu ordni ta' maġistrat wara inkjesta tal-Bank Pilatus li swiet iktar minn tmien miljun ewro! Xi rġulija hija din li tagħmel l-għarja maż-żgħir, mal-fqir! Fejn hu s-soċjaliżmu? Is-soċjaliżmu li jfisser li inti taħseb l-ewwel fiż-żgħir! U mhux tagħmel l-għalja maż-żgħir. Ma rridux, ma rridux ngħixu f'pajjiż fejn il-qardita mafjuża ħakmet partit u ħakmet gvern. Nifhmu ftit x'qed ngħid hawnhekk. Qarrita li hija organizzazzjoni kriminali fil-veru sens tal-kelma. li ħakmet il-poter, akkwistat il-poter, biex permezz tal-poter tistana u fl-istess ħin tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha. Dak li qegħdin ngħixu u nassistu għalih biex jistanew mill-biljuni li huma suppost tagħna lkoll, tal-poplu kollu. L-istess organizzazzjoni kriminali. li issa trid, b'mod mill-iktar koċċut, tneħħilek id-dritt li int min int tmur għand il-Maġistrat u titolbu li jiftaħ inkjesta dwar il-korruzzjoni fi ħdan il-Gvern. Għax dik li hija l-korruzzjoni u ma nagħmlux biżżejjed biex nispjegaw. Permettuli, il-korruzzjoni hija serq! Il-korruzzjoni hija taxxa moħbija! U min ma jiġilidx il-korruzzjoni huwa korrott! Il-korruzzjoni hija serqa minn kull wieħed u waħda minna għax dawk flus li misshom u jistgħu jmorru għand min huwa fil-bżonn! Huma ma jridux! li inti taqbadhom, li inti tikxifhom, li inti ssir taf għax għandhom il-faħam mibluw. Il-prinċipju ta' dejjem ma jfallix, jaħbi min għandu x'jaħbi, u għalhekk indur fuqkom u b'umiltà nsaqsikom, meta xhur oħra inti Tħares lura lejn dawn il-mumenti, lejn dawn il-ġranet, lejn dal-perjodu. Xi trid tgħid lilek innifsek? Xi trid tgħid lill-familja tiegħek? Li kont beżżgħet u ħrabt? Jew li kont hemm, wieqaf, wieqfa? Li ħrabt mis-sejħa? Jew li wieġibt għaliha. Li ħrabt minn kbirek lejn uliedek. Jew li wettaqtu. Għalhekk, din hija t-taqbida għas-sewwa u l-ħaqq. Kontrina għandna biss il-forzi korrotti li hawn f'pajjiżna, ta' dawk li qdew bil-poter. biex jiksbu l-eluf tal-flus minn fuq darna. Ejja llejla qabel ma nitilqu minn hawn inwegħdu lil xulxin, naħilfu lil xulxin illi ħadd mhu ser iżommna. Milli nkomplu l-ġlieda li fil-kuxjenza tagħna nemmnu li għandna nagħmlu, jiġri x'jiġri, ikun x'ikun il-prezz. Grazzi ħafna.
Mela, grazzi li qegħdin hawn. Grazzi lilkom. Grazzi lil Aditus, lil Occupy Justice, lid Daphne Caruana Galizia Foundation, lill-Għaqda tal-Istudenti tal-Liġi, lil pen Malta u lil Vuċi Kollettiva li flimkien organizzajna din il-protesta. Grazzi lill-Moviment Graffitti u l-għaqdiet l-oħra li ħarġu jappoġġjawna. Grazzi lil min ħa sehem f'dan id-dibattitu. Nirringrazzja lill-Imħallfin Silvio Camilleri u Giovanni Bonello li ma ddejqux, ma staħbewx, Ma ħallewx l-intimidazzjoni faxxista twaqqafhom milli jagħtu fehmthom. Grazzi lill-Professuri Tonio Borg u Kevin Aquilina u l-akkademiċi l-oħra li ħarġu għonqhom u li spjegaw x'inhu jagħmel il-Gvern. Grazzi lil min uża din il-liġi f'dawn l-għaxar snin. Grazzi lil Simon Busuttil u lil David Casa. Grazzi lill-ġurnalisti, li jagħmlu l-investigazzjonijiet u li ppubblikaw il-provi b'riskju kbir għalihom mingħajr il-protezzjonijiet li għandhom dawk li għandhom id-dmir jagħmluh dan ix-xogħol. Grazzi lil Daphne Caruana Galizia. Viċin dari. Grazzi lill-Mexxejja ta' Repubblika. lil Marion Paceasha, lil Robert Aquilina, lil Vicky Anne Cremona. Irrid, bħall-kelliema ta' qabli, din il-ġimgħa partikolarment nirreferi għal Robert Aquilina, suġġett target ta' attakki u ta' intimidazzjoni din is-sena, din il-ġimgħa, il-President tal-Labour Party qal, illi jrid ixejjer il-bandiera tal-partit tiegħu u jibgħat il-pulizija wara bieb id-dar Robert Aquilina. Aħna bandiera waħda nxejru. Aħna bandiera waħda nxejru. Bandiera ta' pajjiż illi għad għandu nies onesti u nies kuraġġużi. Mela le solidarjetà ma' Robert Aquilina. Però iktar minn hekk għaliex din mhux l-ewwel darba li lilu u lil oħrajn jittargetjawhom biex jaqtgħulhom rashom. U kull darba li għamlulu hekk, kull darba li bżajna għalih, Qam bil-wieqfa, farfar spalltu u baqa' miexi u kaxkarna bl-eżempju tiegħu, kaxkarna bil-kuraġġ tiegħu u iktar ma tagħmlulu u iktar ma tagħmlulhom iktar ituna kuraġġ, iktar ituna eżempju tajjeb. U la qed nitkellmu fuq it-targets, grazzi lil Jason Azzopardi. illi f'dawn l-għaxar snin kien student ta' dawk l-imħallfin, kien student ta' dawk il-professuri, pero' kien l-avukat li urina illi kien hemm ventilatur mnejn nistgħu ngħaddu biex ninsistu għall-ġustizzja. Kien hu, jew bħala rappreżentant, jew bħala avukat, jew bħala il-persuna li qed tilmenta, li kien wara dawn il-kawżi illi l-Istat ried jabbanduna u hu waħdu mingħajr premju ta' xejn baqa' jiġġieled waħda wara l-oħra tant illi issa jridu jneħħu d-dritt lilu u lil kulħadd miegħu. Jiena avukat m'iniex. U spjegazzjoni tajba ta' x'inhu jagħmel il-Gvern smajnieha, ingħatat, ingħatat illum ukoll minn Andrew, minn Jason u m'għandix xi nżid magħhom. Ħlief osservazzjoni waħda, meta l-Gvern jagħmel il-liġijiet flok biex jipproteġi lin-nies jagħmilhom biex jipproteġi lilu nnifsu minn nies nafu li qed tiżloq minn idejna l-ħajja demokratika tagħna. U din il-liġi hija musmar ieħor f'dal-funeral tat-tebut dal-funeral estiż tad-demokrazija li kienet tagħna. Issa ħa niftehmu. L-inkjesti maġisterjali waħedhom ma jassigurawniex mill-ġustizzja. Biex xi ħadd jieħu ta' għemilu, l-Avukat Ġenerali jrid jagħmel il-każ quddiem il-Qorti. Il-Pulizija jridu jixhdu jagħmlu l-każ tagħhom quddiem il-Qorti. U aħna nafu, għaliex esperjenzajna dawn l-aħħar għaxar snin, illi tal-Pulizija u tal-Prosekuturi tal-Avukat Ġenerali sabu tarf għaliex fil-Pulizija hemm ħafna nies ta' kuxjenza li jridu jagħmlu s-sewwa, fil-Pulizija hemm ħafna nies ta' kuxjenza li jridu jagħmlu s-sewwa u l-Gvern sabilhom tarf billi poġġa fuq rashom pupazzi li jżommuhom lura. Imma l-maġistrati ma jaħdmux hekk. M'hemmx imgħallem tal-maġistrati li tista' tagħmel pupazz biex jikkontrollhom. Il-maġistrati jaħdmu għal rashom. U bħal m'hemm pulizija tajbin u pulizija ħżenin u pulizija li jaħdmu u pulizija li ma jaħdmux, hemm ukoll, ta', maġistrati tajbin, maġistrati inqas tajbin. Maġistrati li jaħdmu u maġistrati li jaħdmu inqas. Però min irid jaħdem u min irid is-sewwa jista' għax m'għandux imgħallem iżommu lura. Kif sabulhom talfa allura li ma jistgħux ipoġġu 'l xi ħadd fuqhom biex iżommuhom? Neħħewhom mill-istorja. Din il-liġi tneħħi mill-maġistrati r-riżorsi biex jagħmlu xogħolhom u tneħħi mill-maġistrati l-fakultà li jiddeċiedu għandhomx isiru inkjesti. Din it-tieni waħda tolqot lilna lkoll. Tolqot id-dritt tagħna li nitolbuhom li jagħmlu inkjesta. L-ewwel waħda tolqotna iktar. Għax il-maġistrati mhux qed ineħħilhom ir-riżorsi biss biex ma jkunux jistgħu jinvestigaw il-korruzzjoni. Il-maġistrati qed ineħħulhom ir-riżorsi biex ikunu biex ma jkunux jistgħu jinvestigaw il-kriminalità kollha. U iktar m'hi organizzata, iktar m'hi kattiva l-kriminalità, iktar ma l-istat għandu bżonn riżorsi biex jiġġilidha, iktar qed iżarmahom. Seba' snin ilu ftit jumejn wara li qatlu 'l Daphne Caruana Galizia kont f'dil pjazza, kienu nġemgħu ħafna nies, dik il-ġimgħa konna kollha mifxulin. Iltqajna hawn l-Erbgħa lejn nofsinhar. Nipprovaw nieħdu sens b'solidarjetà ma' xulxin minn dak li kien qed jiġri. U dikinhar, spontanjament, Fuq it-taraġ hawn fil-Qorti jitkellem il-ħabib tiegħi, Andrew Borg Cardona. Hu indirizz iktar milli n-nies li kien hawn, indirizza lill-Qorti. Qallhom tlifna l-fiduċja fi Gvern li jgverna fl-interess tagħna, fil-Pulizija mmexxija minn nies li lesti jipproteġuna mill-kriminali, fi prosekuturi li lesti jiġġieldu għalina. Baqa' intom biss imħallfin u maġistrati. Intom l-aħħar tarka tas-sewwa u tal-ġustizzja. Iddefenduna għax mingħajrkom sa nibqgħu esposti għall-kriminali. U f'dawn is-seba' snin ġejna ħafna nħabbtu l-bibien tal-Qorti biex infittxu ġustizzja. Ġieli ħadniha? Ġieli ma ħadnihiex, għax minn kollox hemm. Hemm min jiddeċiedi biss fuq il-bażi tal-liġi u tal-kuxjenza u tas-sewwa, u hemm min jiddeċiedi mod ieħor. Imma l-appell tagħna, bħal ta' dakinhar ta' seba' snin ilu, illum fejn il-kriżi tad-demokrazija tagħna hi agħar milli kienet dakinhar, Huwa lill-imħallfin u l-maġistrati biex jiddefendu l-indipendenza tagħhom. Hemm għalfejn jistennew il min fosthom irtira biex jgħidu le! L-ebda gvern m'għandu jieħu l-indipendenza tal-ġudikatura, tal-kapaċità tagħha li tagħmel twettaq dmirha. Hemm għalfejn jistennew illi jieħdu l-pensjoni biex jgħiduh dan. Nerġgħu induru fuqhom. Aħna hawn difensuri u tarki tagħkom li tridu taħkmu bil-kuxjenza. Kunu d-difensuri u t-tarki tagħna. Għalfejn il-Gvern irid jagħlaq il-bibien tal-Qorti u l-aċċess tagħna għall-ġustizzja fil-Qrati? Għax għandu x'jaħbi. Għax ma jridx li ssir ġustizzja, għaliex il-ġustizzja li ssir hi ssir miegħu. Allura meta niġu ffaċċati b'din ir-realtà, għax aħna nistgħu nipprotestaw u nipprovaw nipperswadu lill-Gvern illi jwaqqaf din it-triq u li jisma' minn dak li qed ngħidulu. X'triq nistgħu naqbdu kontra Gvern illi għandu l-poter li jagħmilha din? Illi f'ġimgħa tgħid tliet ġimgħat joħlom b'liġi u jaf jagħmilha u jneħħilna dritt. Hemm ħafna toroq minn fejn tagħżel. Hemm ħafna toroq li nies li qegħdin hawn magħna issuġġerew u li qed jaħdmu fuq jaħdmu fuqhom. Momentum qed jiġbru petizzjoni. L-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista, ikkommetta ruħu fid-difiża tiegħu fil-Parlament, fl-oġġezzjonijiet tiegħu fil-Parlament, billi l-ewwel opportunità li jkollu jneħħiha din il-liġi, xi ħaġa li tina kuraġġ. L-ADPD proponew referendum abrogattiv. Hemm it-triq li nikkontestaw din il-liġi fil-qrati. Allura fejn hemm il-qtigħ il-qalb? Ħallini nħawwel it-tama. Hemm toroq, hemm toroq fejn nikkonfrontaw il-poter ta' gvern illi lest jabbuża dak il-poter. Hemm ħafna toroq differenti, mhux jataw biex ngħidlek liem waħda għandek tieħu jataw biex ngħidlek iċċaqlaq! Għid le! Tħallix lil min joħodlok dripp mingħajr ma tagħti risposta. Ma teħdulniex dritt mingħajr risposta, ma teħdulniex dritt mingħajr konsegwenza. Ftakru l-inqas ħaġa, m'għandniex il-poter imma għandna raġun! Għandna raġun ngħidu li jekk kellna dritt ilbieraħ ma nistgħux niċċaħħdu minnu għada. Anki jekk ngħaddu l-liġi, la kellna raġun jibqgħalna r-raġun. Il-ġlieda s-sewwa ma tiqafx għax nittilfu battalja. U sinjuri għandna battalji x'nitilfu quddiemna. Din is-sena. Sa jkollna nerġgħu niltaqgħu hawn meta jikkriminalizzaw il-ġurnaliżmu, meta jheddu l-ġurnalisti bil-ħabs. Sa jkollna niltaqgħu hawn meta b'liġi jiggarantixxu l-impunità għal politiċi u għal nies qrib tagħhom li jwettqu reati kriminali. U lilkom sa jsaqsukom uliedkom, Meta terriet id-demokrazija? Fejn kontu intom? X'għamiltu intom? U sa tkunu tistgħu tgħidulhom, 'Kont hemm jien ngħid le! Meta ħaddieħor għalaq ħalqu, jien kont hemm ngħid le! Ngħid le għall-korruzzjoni, ngħid le lill-kriminalità organizzata, ngħid le lit-tneħħija tad-drittijiet, imma kont hemm ngħid iva għas-sewwa, kont hemm ngħid iva għad-demokrazija, kont hemm ngħid iva għall-ġustizzja.